Salut an häerzlech wëllkomm bei Luxplay! Halloween ass zwar lo riwwer, mee den Horror dee geet riit weider. Jo, den nächste Schrecken dee steet scho virun der Dier. An zwar fir äre Portmonnee. Mat all de ville ville Gaming Wanterreleases déi op eis duer kommen.
Mat Plague Tale Requiem ass et nees esou. Jules, firwat feesels du mech? Ech maache guer näischt. Oh nee, nee! Ruff de Proprietär un, mir hunn nees Raten hei!
Mat A Plague Tale Requiem huet Asobo Studios endlech de Sequel zum A Plague Tale Innocence released. De Virgänger war fir mech schonn e verdammt gutt Spill a praktesch allen Hisiichten. Ma The Requiem huet d'Entwécklerstudio elo nach eng Schëpp drop gesat an d'Spill ass an all deenen Hinsichten nach besser wéi de Virgänger, Story, Gameplay, Soundtrack, Grafik, Emotiounen, etc. Alles huet sech verbessert an ech kann domat schonn direkt verroden, dass et sech ëm e verdammt gutt Spill handelt. Mee ëm wat geet et dann? E puer Méint nom éischten Deel wëllen d'Protagonistin Amicia a säi klenge Brudder, den Hugo, sech zesumme mat hirer Mamm an dem jonken Alchemist Lucas am Süde vu Frankräich nidderloossen an d'Schrecke vu Guyenne hannert sech loossen. Dofir wëllen se d'Hëllef vun engem uralen Orden, deen hëllefe soll, dem Hugo seng Krankheet, d'Macula, ze heelen. Dobäi handelt et sech ëm eng iwwernatierlech Erkrankung, déi direkt mat der Pescht an de Peschtraten zesummenhänkt. Nodeems si awer erëm mat Gewalt a Schrecke konfrontéiert ginn, eskaléiert d'Situatioun a se musse erëm weider fortlafen. Wärend hir Mamm mengt, eng Äntwert a Marseille beim Orden fannen ze kënnen, gleewen eis zwee Protagonisten, dass d'Heelung op enger mysteriéiser Insel läit, déi den Hugo ëmmer erëm a sengen Dreem gesäit. Esou trennen sech also hir Weeër an et begéint een op hirer Rees eng ganz Rëtsch un neie Companions, awer och Geforen. Esou schloen sech déi zwee zesumme mat hire neie Bekanntschafte mol kämpfend a mol schläichtend zu der Äntwert op hire Froen duerch. Dobäi stolpert een dann och méi wéi engem Plottwist an dramatesche Wendungen entgéint, bis hin zu engem bombastesche Schluss. Alles an allem kéint d'Spill net méi häerzergräifend sinn. An Hinsicht vum Gameplay huet sech awer op den éischte Bléck net esou vill geännert. Et huet een zu Ufank wéi an Innocence emol Zougrëff op eng Schleider an e puer Tricks déi een vum Alchemist Lucas bäibruecht krut. Nei sinn dobäi awer elo nach d'Här mat deem ee Géigner a Brand setze kann oder nei Luuchtquellen erschafe kann, esou wéi Messeren a Pyrit déi een eemoleg notze ka fir sech vu Mënschen respektiv Raten ze befreien. Eng nei Waff kënnt awer och a Form vun der Armbrust. déi engem elo erméiglecht och Géigner mat Helmer ze besigen, esou wéi nei Méiglechkeeten déi beräits bekannten Tools ze notzen. Fir déi Leit déi sech elo trotzdem net esou vill drënner virstelle kënnen, et ass ganz graff gesinn e Fantasy Last of Us. Awer och eis nei Companions hëllefen eis aus mat neie Méiglechkeeten. Sou kann een zum Beispill Géigner an Ugrëff huelen oder nei Weeër benotzen, fir sech duerch d'Raten ze beweegen. Och den Hugo kann elo mat Hëllef vun der Macula d'Raten notze fir Géigner ze orten, awer och kleng Gruppe vu Rate kontrolléieren. Doduerch ass een elo och vill méi fräi, wéi een un d'Situatiounen erugeet. Während am éischten Deel all Schläich a Kampfpassage schonn e bëssen eppes vun engem Rätsel hat, dat nëmmen een oder zwee richteg Léisungen hat, kritt een elo vill méi Fräiheete gelooss, selwer ze entscheeden, wéi een un Hindernisse erugoe wëll, egal ob Mënschen oder Raten. Et muss ee bewosst seng Ressourcen asetzen an entscheeden, ob een léiwer offensiv oder defensiv bleift. Dat huet dann och Afloss op eis Skills, well déi schalte mir fräi andeems mir méi schläichen, craften oder Konfrontatioune sichen. Soss wëll ech awer och nach betounen, dass sech natierlech all Puzzle a Rätselsequenz verbessert huet. a méi Grips verlaangen, wéi nach am éischten Deel. Trotzdeem wierkt et ni frustréierend, a wann een da mol eng Kéier ze laang net eens gëtt, kritt ee meeschtens vun der KI e klengen Denkustouss als Hëllef. Wat d'Spill fir mech wuel am meeschte vum Virgänger ofhieft, ass wuel déi wonnerschéin a lieweg Spillwelt. Net nëmmen ass et grafesch wuel eent vun de beschte Spiller, déi ech jee gesinn hunn, mee et ass och onfassbar ofwiesslungsräich, wat d'Locations betrëfft, mat Stied, Bierger, Küsten, An, an, an. Dobäi fënnt een och ëmmer rëm Saache fir z'entdecken. Awer et fillt ee sech trotzdeem ni erzwongen oder erschloen dovun. Alles fillt sech dobäi organesch un an net eng Kéier zitt et een aus der Immersioun eraus. Vill méi wëll ech elo net verroden, soss spoileren ech vläicht nach. Ech denken awer och, dass een als éischt den éischten Deel spille sollt. Net nëmmen ass dat och e fantastescht Spill, mee eleng schonn well et engem hëlleft d'Charakteren, de Setting an d'Macula besser ze verstoen. A Plague Tale Requiem ass wuel ee vun de beschten Action-Adventures vum Joer, en absolut Highlight a Story, Gameplay a Grafik a stécht voll a Häerz a Séil an et ass eng absolut Empfeelung derwäert.
Ech mengen ech weess eppes. Vläit kënne mer Mettel benotzen. Ech mengen se sinn net frou mat haardem Kaméidi. Dat kënne mer man. Ech wouss déi éiwe déi riise Playlist giff iergendwann eng Kéier nëtzlech sinn. Also an an. Oh nee, oh nee.
Doom goes Rhythm Game. Oder esou ähnlech kann ee Metal Hellsinger zesummefaassen. Hellsinger ass e Rhythmus-Shooter, also am Prinzip heescht dat esou vill ewéi dass een net nëmme stompf drop ballere muss, mee och op de Rhythmus oppasse muss. Visuell, awer och am Sound wierkt Metal Hellsinger dowéinst als éischt awer trotzdeem mol wéi en Doom-Ofklatsch mat engem klenge Gimmick.
Esou stëmmt dat dann awer och erëm net. Wann een nämlech bis emol sech an d'Spill era verdéift huet an et fäerdeg bréngt sech un de Rhythmus ze halen an am Takt ze balleren an ze dashen, dann dreift dat engem säi Multiplier an domat d'Fury-Meter an d'Luucht, wouduerch een dann net nëmme méi Damage mécht, mee d'Musek dréit doduercher och ëmmer méi op, wat ee just nach méi motivéiert alles weider ausernee schnetzelen ze wëllen. Kënnt dëse Multiplier mol bis op de Maximum, kënnt dann och nach Gesang dozou an do sinn dann och e puer ganz bekannt Metal-Artisten dobäi, alle virun warscheinlech de Serj Tankian, wou déi meescht warscheinlech vu System of a Down kennen. A-Level huet awer och aner Artisten an dozou zielen dann och d'Sängerin vun Jinjer oder de Frontmann vu Lamb of God. D'Story vum Metal Hellsinger ass simpel awer trotzdeem interessant, eis Protoganistin heescht nëmmen The Unknown a krut seng Stëmm vum Red Judge, also basically den Däiwel, fortgeholl an gouf an d'Déifte vun der Hell verbannt. Elo ass The Unknown zeréck a kämpft net nëmme fir seng Stëmm zeréck ze kréien, nee et hëlt een niewebäi och nach déi ganz Dimensioune vun der Hell auserneen. D'Story gëtt iwwregens nëmmen nach kuerz in 2D Cutscenes erzielt, déi vum Paz, engem Schädel, deen en iwwregens och als Waff benotzt, erzielt gëtt. Dësen gëtt esouguer vum Troy Baker synchroniséiert, deen déi meescht wuel als Joel aus The Last of Us kennen. Ass ganz nice gemaach, mee e bësse méi vun allem wier trotzdem besser gewiescht. Well d'Lore déi sech d'Studio The Outsiders ha afale gelooss huet ass schonn zimmlech cool. Fir enk op de Schädel zeréck ze kommen, deen ass wéi gesot och eng Waff am Spill a kann ausserdeem benotzt ginn fir ausserhalb vu Gefechter weiderhin säi Multiplayer uewen ze halen an hëlleft esou am Rhythmus ze bleiwen. Ufanks ass dat ganzt awer schonn net ganz einfach an ech muss soen ech hunn den Tutorial an den éischt Level e puer mol misse widderhuelen fir wierklech eran ze kommen. Huet een awer mol bis den Dréier eraus, schafft een sech no an no erop a léiert dann och am Takt nozelueden an auszeweichen. Wann dann mol alles zesukëmmt wéi et soll, d'Musek voll abgeet, Wann alles am Takt hikritt, entsteet e richteg gäile Flow an et kënnt ee sou richteg gutt Glécksgefill op. Et spillt een also ëmmer an ëmmer erëm a probéiert e bessere Score ze kréien. Fir dass engem do awer o net langweileg gëtt, ginn et nach ofgesi vum Päss an engem Schwäert fir Nokampf nach 4 weider Waffen, eng Shotgun, Revolveren, eng Armbrust an d'Hellcrows, wat basically cool Bumerangs sinn. Ass net mega vill, mee et fillt sech alles anescht genuch un an alles huet an enker e Spezialugrëff, wouduerch awer genuch Ofwiesslung do bleift. Nëmmen d'Bosskämpf si wierklech lame, wat haaptsächlech doru läit, dass all Level nëmmen eng aner Variant vum nämmlechte Boss kritt. Do hätt ech mir definitiv méi erwaart. Eng Kéier huet een dann de Boss, dann huet een de Boss zweemol, dann huet een de Boss mat enger anerer Kroun. Dat ass ëmmer dat nämmlecht. Sollt eng Story dann awer och net duergoen, kritt een och nach Challenge-Levelen, déi ee bezwénge kann, déi dann extra Viraussetzungen hunn, wéi ee se soll fäerdeg maachen. Zum Ofschloss kann ech awer nëmme soen, Een Fan vu Metal, Doom a Rhythmus Games, oder och nëmmen zwee vun dëse Punkten ass, kënnt hei sécherlech op seng Käschten. Et ass net esou ofwiesslungsräich ewéi aner grouss Shooteren, kann awer mat sengem fantastesche Soundtrack a Gameplay vollends iwwerzeegen. Ech kann trotzdeem awer soss betounen, datt ee sech um Schluss einfach nach méi erhofft. De Gameplay an d'Musek fetzt halt esou krass, datt et engem herno nach ëmmer an de Fanger kribbelt. Ech drécken also d'Daumen fir en DLC oder Sequel.
Sou, ech hunn es genuch, lo geet et ëm äert Liewen! Oh, oh nee! Oh, oh, bon, ech menge vun eis war et dat fir haut. Mir wënschen iech dann ganz vill Spaass beim Games Shopping fir den Enn vum Joer an mär hoffen mär gesinn eis dann eng Kéier iergendwann erëm, wann den Proprietär et dann nach zäitnah hinnerpackt. An deem Sënn, maacht et gutt an tschüss! Ciao!